Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn academedd yw'r ornest flynyddol rhwng Caerdydd ac Abertawe, yr hen elynion. Nawr, yn y gorffennol, dwi wedi bod yn rhan o'r Varsity, felly dwi'n gwybod o brofiad pa mor gystadleuol yw'r digwyddiad yma. A felly fy mod i'n dod o Abertawe, ond mae da fi radd o Gaerdydd ac Abertawe, sy'n golygu mai fi, siŵr o fod, yw'r unig un ddi-duedd sy yma heddi. Swansea! Come on boys! Gwreiddiau'r ornest oedd gêm rygbi ond bellach mae'r Varsity wedi datblygu i fod yn rhywbeth hollol wahanol, gyda dros 1,000 o gystadleuwyr o'r ddwy brifysgol yn brwydro dros bum niwrnod mewn 35 gwahanol gamp.

Dim ond brwydr Caergrawnt a Rhydychen sy'n fwy na'r un yn erbyn y ddwy brifysgol yma yn ne Cymru. Ac mae 2016 am fod yn flwyddyn arwyddocaol wrth iddyn nhw ddathlu 20 mlynedd o gystadlu yn erbyn ei gilydd. I think Cardiff have been winning so far. Yeah, maybe. I don't think we're going to lose. I think we've got this. I think you're going to lose. Swansea have got this. Wel, dyna ni, mae penllanw'r fas y tu wedi cyrraedd. Mae pawb wrthi tu fas i Stadiwm Liberty yn aros am y gêm rygbi fawr na sy am gloi'r diwrnod. Gyda blwyddyn gyfan o frolio yn y fantol, Pwy eitha hi yn 2016? Y timau'n dod i'r maes yw Wres Flames Stadiwm Liberty, Gwyrdd a Gwynion Abertawe'n herio Cochion Caerdydd am yr ugeinfed tro yn y Varsity. Gai. Garrett ni lledu hi. O, Joyce yn cadw gafael arni a trwy'r dacl, ond fydd honna ddim yn cyfri i droed dros yr ystlys. Cadydd yn dod eto. Bwt y prop na chi bas allan at Harry Griffiths! A chais cynta'r gêm i gochion Caerdydd yn erbyn llif y chwarae. Mogg. A chic berffaith. 7 i 3 i Gaerdydd. Abertawe yng nghysgod y pyst. Jed Evans ar yr ongl drwy'n tacl yn cael ei atal. Mae'r pwysau'n ddi-baid gyda Abertawe. Holder yn ceisio mynd i hun, cael ei atal. Gau yno! Yw wedi turio? Ydy! Ydy wir! Cais cynta Abertawe. Cic syml i Rory Garrett, a mae'n ddeg yr un. Mae popeth, mae'r cwpan yn y fantol. Abertawe yn symud drwy'r cyfale. Dix yr eilydd yn trefnu linell. Sinnamond yn gyrru mlaen. Caerdydd yn cystadlu yn ardal y dacl, ond predi mewn yr ochr yn gwbl amlwg a mae'n gigosb i Abertawe. Garrett yn rhoi y tîm cartre ar y blaen, 13 i ddeg. Bale oddi ar dop y lein, ond Sinnamond yn ei hadferu. Caerdydd yn brwydro amdani ond y gwrthrycio gan Abertawe. Eiliadau sy'n weddill, a'r dyfarnwr yn cosbi'r cochion, a dyna hi. Mae 'di canu ar Gaerdydd nawr. Hon fydd cic ola'r gêm. Ydy Garrett yn gallu coroni'r diwrnod i Abertawe? Ydy mae o wir! Un ar bymtheg i ddeg, ac Abertawe yw pencampwyr y Varsity. Gêm gyflym, gêm anodd, ond falch bod ni 'di ennill yn y diwedd. Ie, mae pawb yn meddwl amdano fe, pawb yn siarad amdano fe fel dechrau tymor tan y diwedd, so pawb yn edrych ymlaen wastod. Ni wedi colli blwyddyn diwetha, so mae'n uh, yeah, neis i gael, uh, gael y buddugoliaeth.